bywyd yr ysgol, yym, a dwi'n gwybod fod pawb o deulu Broeden wedi gwerthfawrogi y cyfraniadau hynny. Ga i ddymuno'r gorau i chi ar gyfer beth bynnag ydych chi'n benderfynu wneud yn y dyfodol. Os ydych chi yn mynd i'r Brifysgol ym mis Medi, dwi yn mawr obeithio y byddwch chi yn cael profiad llawn o fywyd myfyriwr, hyd yn oed os na fydd hynny'n bosib ar y dechrau. Mae rhaid mi ddweud yn bersonol, mi wnes i fwynhau ym, fy mhrofiad fel myfyriwr yn, yn fawr iawn. Ym, gymaint felly nes y bues i'n fyfyriwr am, am chwe mlynedd. Dydw i ddim yn awgrymu am eiliad fod angen i chi fod yn fyfyrwyr am, am chwe mlynedd, ym, ond dwi yn gobeithio y byddwch chi'n mwynhau'r profiad yna. Dros yr dyddiau dwetha dwi wedi bod nôl a mlaen yn yr ysgol yn paratoi ar gyfer yym ailagor ar gyfer blynyddoedd iau yym ag wrth wneud hynny o'n i'n meddwl yn ôl i fis Medi 2013 pan ddechreuon ni efo'n gilydd yn adeilad presennol Bro Eden. a dych chi falle'n cofio'r yr mess uh, a'r diffyg trefn oedd na ar y dechrau pan oedd yr gwaith adeiladu yn mynd ymlaen, um, a gymaint mae pethau wedi newid dros y saith mlynedd, mlynedd yna. Dych chi o bosib yn cofio'r y ffreitur fach yn y rhyn sydd erbyn hyn yn lolfa'r chweched, um, Falle bod chi'n cofio dod fewn i'r ysgol, heibio tua'r gofalwr ac yn gorfod defnyddio'r drws i'm i floc pedwar fel fel mynedfa. Yym, da chi falle yn cofio'r grisiau yy dros dro i'r maes parcio, yym, lawr heibio yym ystafell gelf Miss Harris, ag yna yr yr holl Ym newidiadau ddaeth wrth i wahanol rannau o'r ysgol gael eu hagor, ym a'u cae i'w hadnewyddu, ac yn y blaen. Ond er gwaetha'r yr yr hyn ddigwyddodd ar y dechrau, ym mi ddaethon ni trwyddi, ym a dwi ddim yn credu bod y'ch addysg chi wedi cael ei ei effeithio ym oherwydd yr hyn ym ddigwyddodd ar ddechrau'ch gyrfa chi yn yr ysgol. A dwi hefyd yn siŵr na fydd yr hyn ddigwyddodd ar ddiwedd y'ch gyrfa chi yn yr ysgol efo'r pandemig yma yn cael effaith hir dymor yym ar y'ch addysg neu ar y'ch dyfodol. Yym dwi yn dymuno'r gore i chi ar gyfer y dyfodol. Cofiwch bo ni yma o hyd fel ysgol. Os gallwn ni fod o unrhyw gymorth i chi yn y dyfodol, plîs cofiwch gysylltu efo ni yym a mi fyddwn ni yma i chi drwy'r adeg. Felly, mwynhewch yr hyn sydd yn weddill o'r gwyliau haf, beth bynnag ydan ni'n mynd i allu wneud yn ystod y cyfnod yma, a dymuniadau gorau i chi at y dyfodol. Cyfarchion disgyblion blwyddyn tair ar ddeg Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern. Dyma chi wedi cyrraedd diwedd y daith gyda ni

I fi enwi unigolion yn ystod clip bach fel hyn achos mae bob un ohonoch chi wedi bod yn arbennig o fewn yr ysgol a wedi cyfrannu yn enfawr a wedi gweithio yn galed iawn. Uh, fi jyst moyn diolch yn fawr i chi yn bennaf am eich cwmni chi. Uh, da chi'n bobl ifanc hyfryd. Mae fe'n bleser mawr wedi bod gan bod yn eich cwmni chi, dod mewn i weld chi ac a sgyrsiau gyda chi yn y lolfa, allai wir ddweud gyda fy llaw ar fy nghalon. Mi fydda i yn gweld bob un, eisiau bob un, ohonoch chi yn yr ysgol a dwi'n gofyn i chi plîs i sicrhau fod chi yn cadw mewn cysylltiad gyda ni gyd a bod chi'n gartre' o'r brifysgol ac yn y blaen, gallwch mewn i weld ni, gyrrwch e-bost i wneud trefniadau a plîs dewch mewn i weld ni. Dymuno bob lwc i chi, mwynhewch y haf, diolch yn fawr iawn. Helo blwyddyn tair ar ddeg. Dydd Llun, Mehefin y pymthegfed fydde diwrnod ola'ch aroliadau chi wedi bod yn yr ysgol a bydden ni wedi bod wrth yn bodda yn gallu ffarwelio gyda chi i gyd heddiw. Ond yn anffodus nid dyna fel mae hi am fod eleni. Beth bynnag, dwi'n dymuno pob hapusrwydd i chi a iechyd i'r dyfodol a gobeithio newch chi fwynhau 'ych cyfnod nesa' Be bynnag yw'ch llwybrau chi am fod, cofiwch gadw mewn cysylltiad gyda ni a dwi'n gobeithio gweld nifer ohonoch chi yn y dyfodol mewn gwyliau tebyg i Tafwyl neu'r Eisteddfod. Nes i fwynhau gweld rhai ohonoch chi'n Llanrwst llynedd a gobeithio y gallwn ni gael sgwrs yn y Gymraeg bryd hynny, yym, gan glywed am eich hanesion chi a lle dych chi wedi cyrraedd yn ystod y misoedd nesa'. Yn amlwg, yy, mi fyddai'n colli sort o broblema' rhai ohonoch chi allan, yr yr tiffs rhwng Leah Wood a James Bourke. Mae gen i gasgliad helaeth o beli yn fy swyddfa oherwydd bo' rai onoch chi'n meddwl bod y lolfa yn gau pêl droed, felly ymddiheuriadau nad ydw i wedi gell- gallu dychwelyd rheina yn ôl i bob un ohonoch chi, ond dwi'n siŵr yy y gallwch chi alw mewn rywbryd i Fro Edern i'w casglu nhw rywbryd eto yn y dyfodol. Beth bynnag yw'ch taith chi'n mynd i fod trwy fywyd dwi'n dymuno'r gore i chi. Yn amlwg falle bydd 'na rai onoch chi falle yn gorfod newid cyfeiriad oherwydd nad ydi ambell beth yn mynd i fod yy yn yn gweithio fel oeddech chi'n dymuno iddo fe wneud. Peidiwch â phoeni, mae'n iawn i newid cyfeiriad ond byddwch yn hapus gyda'r penderfyniadau ydych chi'n ei wneud a 'dan ni'n mawr obeithio y byddwch chi yn dod yn ôl i drafod gyda disgyblion y dyfodol am eich anturiaethau chi a'r profiadau dych chi wedi gael wedi i chi adael yr ysgol. Felly, mwynhewch ych haf. Gobeithio hefyd y gallwn ni ail ymweld â'n gilydd rywbryd eto i gael cinio gadael neu rhyw ddathliad cymdeithasol yng nghwmni'n gilydd. Felly, cymrwch ofal a wnawn ni weld chi eto. Hwyl! Blwyddyn tair ar ddeg, alla i ddim credu bod yr amser wedi dod i chi adael. O, chi 'di bod yn flwyddyn ardderchog a dwi wedi mwynhau cyd-weithio gyda bob un ohonoch chi. Nawr te, drychwch yn ystod y lockdown, beth i ni wedi bod yn tyfu yn yr ardd, llysiau, blode, moron, pys. Mintys, mefus, ww, sy jyst yn dangos o hadu hadau bach fe ddaw pethau hyfryd, ww mae mor cheesy ond mae'n gret, o bethau bychan fe ddaw pethau hyfryd ac i bob un ohonych chi gobeithio. Ac ar gyfer y dyfodol, ga i ddymuno pob llwyddiant, pob llawenydd ac yn bwysicach, pob hapusrwydd i chi gyd.
Helo, llawn cyfrifiadu i chi am gorffen blwyddyn tair ar ddeg. Diolch yn enwedig i Cerys a Mared am ei frwdfrydedd a'i waith caled dros y flwyddyn. Rydych chi'ch ddwy yn haeddu dyfodol disglair iawn a haf hapus. Pob lwc i pawb, a gwnewch yn siŵr bod chi'n cymryd pob cyfle. Mae hyn yn ffordd od iawn i ddweud hwyl fawr i flwyddyn sydd wedi dysgu fi llawer i ddweud y gwir. Fi'n cofio nôl yn 2013 pan dechrau yn ni fel saith taf. Dechrau yn ni'n eitha dda, ond wnaeth Paige a Maya gadw ni'n gyflym iawn. Wnaeth ni ennill cwpl pobl fel Rioc, Atkinson, Tremaine. A aeth bywyd yn anoddach. Cofio ni fy farw ni'n gwybod mas. Ond twa, bu neb yn y dosbarth yn gofio bog off Sackinson. Ta, fe'n cuddio dan y desg ag yn y blaen. Ta, ffordd, ffordd nais i edrych nôl dros y blynyddoedd y bych chi'n cofio pobl. Twa, y digwyddiadau fel yna. Cofio wneud lot fawr o rygbi, dyn ni fawr yn ond chi, fi cofio ni'n curo glan tan blwyddyn saith yn cwpa Malcolm Thomas. Uh, mi cofiwch chi'n ennill y plat a yr unig trofi fi'n meddwl yn eithaf chi ennill pan uh, eithaf ni lan i Warwick. Curo pobl posh i gyd lan a ennill y trofi. Uh, fi wedi cael bleser yn dysgu tref Sian, Grace a Ellis o holl ffordd trwy o flwyddyn saith lan. Um, dysgu cyfriduron i chi ddechrau wedyn dysgu DT. i cyrraedd y diwedd nawr a mae Sian dal ddim wedi dysgu unrhyw beth i rydw gwir, so da, falle fi'n rybys fel athro. Uh, fi'n cofio gael dau sen yn y dymuniad yn y dosbarth cyfresru. Uh, naeth y dymuniad Sam gadw ni yn mynd mlaen i wneud bach o uh, actio fi'n credu. Uh, fi'n cofio bod seren dal, dal heb roi tan gwaith blast i fi am ddim, gan bod i'n gweithio yn uh, A bowlio lawr y bai. Dim ice blast, dim byd. Dwi wedi cael dim byd nôl o hwnna. Twa, roi cyngor i wedi helpu hi o'r ffordd trwy, dim ice blast. Uh, Leon wedi cysylltu'n ddiweddar, mae Leon wedi symud ymlaen nawr, mae'n mynd i prifysgol a mae'n gwneud addgorff yn prifysgol. Gofio, uh, gofio Leon yn bod yn y dosbarth yn y Kevin gyda Dyf, Kyle, Riley. Riley a Bogi wedi cael mwy o knockouts na Dante Wilder. rhwng dyn nhw. Fi'n cofio bod y bogi a ddim methu cofio pwy fi. Uh, mae ddim methu cofio pwy y mam e neu dim byd. Oedd ddim methu gweld dim byd. Da, sparkle. Milsam, fi'n cofio Milsam jyst yn gadael ni hanner ffordd trwy blwyddyn. Penderfynu ddim wedi talu am addysg, mae'n gweithio mas yn gret i fe nawr, siŵr fod gan bod uh, wedi talu am flwyddyn cyfan a mae ddim ond wedi cael hanner y flwyddyn mewn addysg. Siw bod yn, yn uh, wedi costa digon arian. Be, a, be arall fi'n cofio blwyddyn? Fi'n cofio Pride Day yn weindio fi lan trwy amser, cos wnaeth tad e curo fi yn y long drive cystadleuaeth lawr y bai. Dal yn grac yma. A, fi, a peth fi'n cofio mwyaf allan o holl flwyddyn a allan o bawb yw pan wnaeth Dylan Morgan esbonio i fi bod ei gallu gwneud ei gwaith cartref achos oedd e'n dwy'n wifi o'r chip shop. A dyna sut fi'n mynd i gadel e. Helo blwyddyn tair ar ddeg! Phob lwc a phob hwyl i chi gyd yn y dyfodol gyda beth bynnag chi'n penderfynu neud. Yym neges hefyd i Riley, ein cymhegydd bach, yym wel tal yy ni. Diolch am bob dim, ti 'di gweithio mor galed, ti 'di bod yn ddisgybl hyfryd i ddysgu a ni wir yy wedi gwerthfawrogi popeth. Yym wel t- ti'n haeddu pob llwyddiant jyst yn ymdopi a fi a Mister Jones am mwy ne' lai flwyddyn cyfan. Yy ar un adeg o'n i'n meddwl bod yn i ddisgybl arall yy ond ti oedd hynny wedi torri gwallt. Yym ond pob lwc i ti yn y brifysgol yy yn neud ffiseg. byddet ti uh, yn yr un ffordd wedi gwneud cymegedd arbennig o dda, ond mae'n anodd, mae'n, mae'n anodd i ddewis pryd ti'n dda mewn sawl peth. Cwestiwn ola nawr o ddiwrth Mr Davies um, yw, ti'n siŵr ti ddim eisiau paned? Siwmai blwyddyn tair ar ddeg, am drueni um, bod eich blwyddyn ola chi ym Mroedem wedi dod i ben mor sydyn a dyn ni ddim wedi gallu ffarwelio gyda chi mewn person fel yr hoffem ni. Yym, dwi 'di mwynhau dod i nabod ch- nifer ohonoch chi dros y mlynedd dwethaf, yn enwedig chi sydd wedi astudio bioleg gyda ni dros y dwy flynedd dwethaf. Gwirioneddol, dwi 'di mwynhau dysgu chi a fi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau'r pwnc. Fi'n siŵr bydd nifer ohonoch chi'n mynd ati nawr i wneud pethau gwahanol, rhai ohonoch chi'n mynd syth mewn i waith, rhai ohonoch chi falle mynd i'r brifysgol. 'swn i'n gweud i fanteisio ar bob cyfle i chi'n cael. Gweithiwch yn galed ac wrth weithio'n galed gallwch chi cyfiawnhau mwynhau a chwarae'n galed. Um, mae gennych chi gyd dyfodol disgled iawn o'ch blaen chi a dwi'n edrych ymlaen yn fawr i glywed um, am eich llwyddiannau chi yn y dyfodol. Pob dymuniad da i chi. Yy, blwyddyn 13!
Dyma beth mae lockdown wedi neud i ni, mae 'di troi fi mewn i athro celf. Yym, os chi'n meddwl amdan yr holl weithiau fechgyn o'n i'n cnocio ar y drws i gael chi mas o wersi Miss Harris i gael chi chwarae rygbi, diolch bach, yym, a nawr dyma be fi 'di troi mewn i. Fe? Ie. Yym, pob lwc i chi gyd. Yym, newch yn siŵr bod chi'n neud eich gorau yn eich bywydau fel chi wedi dros yr ysgol a mewn addysg y Fforwm ers 2013. Chi wedi bod yn sedd, wedi wir mwynhau dysgu chi fel flwyddyn, yy, reit o'r cychwyn cyntaf i fod yn deg i chi. Yym, caelwch mewn cysylltiad, yy, pob lwc os chi'n mynd i'r brifysgol neu os chi'n mynd mewn i byd gwaith neu os chi'n mynd i gael yy, gap year i, i mwynhau eich hunain. Yym, Cofiwch bod y byd yn lle bach a os ych chi byth angen help wrth unrhyw un ohonon ni yn yr ysgol, mae croeso i chi alw nôl mewn a a cadw mewn cysylltiad. Pob lwc i bawb, na i weld chi cyn bo hir. Hwyl!
Helo Blwyddyn Taro Ddeg! Pleser oedd eich mentora eleni yn ystod amser cofrestru. Nes i wir mwynhau gwrando ar eich holl gobeithion a'ch breuddwydion am y dyfodol. Yn amlwg, efallai fydd rhai ohonoch chi angen newid uh, beth dych chi'n gwneud yn y byr dymor oherwydd y sefyllfa dyn ni gyd o dan ar hyn o bryd, ond dwi'n sicr, unwaith mae'r cyfnod yma wedi dod i ben, byddwch chi gyd yn cyrraedd eich uh, gobeithion a'ch breuddwydion. Felly, pob hwyl am y dyfodol.

Pob hwyl!
Pob lwc blwyddyn tair ar ddeg, um, blwyddyn nesa, be bynnag da chi'n gwneud, gwnewch yn fawr o bob cyfle a joiwch, fel da ni wedi bod yn ei heddiw.
Wel, helo bawb, gobeithiwch bod chi gyd yn iawn. Wel, daeth diwedd cyfnod fi a chi'n dechrau'r un diwrnod a nawr i chi'n gadael ac yn mynd i'r cam nesaf. Um, cofiwch pan fyddwch chi wedi mynd o ble chi'n dod, cofiwch Gaerdydd, cofiwch Gymru, Cofiwch amdano ni yng Nghaerdydd ac yn y Mro Edern, um, a dwi'n edrych mlaen i glywed amdano chi pan fyddwch chi yn rhedeg y byd mewn sawl blwyddyn, um, ac yn gwneud pob math o bethau ym mhob gwlad yn y byd. Uh, cysylltwch gyda ni, cadwch mewn cysylltiad a welai chi cyn bo hir. Pob lwc bawb. Helo blwyddyn tair ar ddeg, gobeithio eich bod chi gyd yn cadw yn iawn ac yn iach ar hyn o bryd. Nawr dwi'n gwybod nid dyma yw'r ffordd roeddech chi'n disgwyl i ffarwelio gyda'r ysgol neu gyda'r saith blwyddyn diwethaf um, o fod yn, yn rhan o deulu Bro Edern. ac yn sicr ar hyn o bryd eich bod chi'n llawn teimladau cymysg, rhyddhad, eich bod chi ddim yn gorfod sefyll yr aroliadau yma, um, ond siomedig hefyd dwi'n siŵr eich bod chi ddim yn cael y cyfle hynny i brofi'r holl waith caled dros y flwyddyn balchder yn sicr eich bod chi wedi goroesi, eich bod chi wedi cwblhau eich cyrsiau lefel A Ond rai ohonoch chi falle'n teimlo'n drist ac hyd yn oed yn grac taw dyma'r ffordd eich chi yn, yn cael penod yma o'ch bywyd. Nawr un tip sydd gen i fi i chi, sef i i gwneud eich gorau i weld y positif ym mhob un sefyllfa, er falle ar y degau mae'n mae teimlo'n amhosib. Mae'r cyfnod ansicr yma yym yn yn greulon ac yn yn annheg ond ond cofiwch chi chi'n rhan o hanes mawr ein byd ni. Un dydd fe fyddech chi yn rhannu'r profiadau yma gyda'ch plant chi a gyda'u plant nhw hyd yn oed. Felly gwnewch yn siŵr eich bod chi yn ymddwyn ac yn ymateb yn gywir nawr.

fi 'di ga'l y pleser o dysgu rhan fwyaf ohonoch chi dros y blynyddoedd os os nad pawb yym boed yng ngwersi Saesneg neu yng ngwersi clwb neu yn y wersi bac. Fi'n cofio un gwers clwb specific, clwb cerdded Miss Morris, clwb hynod o lwyddiannus, fel chi'n gwybod. Uh, fi, Sarah McCarthy, Leah Bainton a Sam King wedi mynd mas am dro Yn anffodus nath y cychwyn glawio a dim cot gyda ni o gwbl, oedd rhaid ni cysgodi o dan coeden. Um, pryd gyrhaeddwn ni nôl at yr ysgol, o'n i'n hollol drenched, socian, uh, splash, squelch, trwy'r ysgol, um, ac yn really becs oedd rhywun yn mynd i weld ni. yn, yn ffodus oedd neb wedi gweld ni. Um, a wedodd Leah Bainton oedd yr holl peth yn character building, so fi'n diolch gar i Leah am hynny. Um, rhywbeth oedd yn character building i fi, fi'n meddwl, oedd gwersi bac gyda'r 12, gwers 6 a'r prynhawn ddydd Gwener yn ta 5. Um, jokes James Borg a Brandon a David yn cadw ni'n fynd trwy'r prynhawn. Um, yeah, really. Um, o'ch chi gyd i wneud yn dda, chi gyd i llwyddo, felly da iawn fi. Um, special mensch i fy nosbarth lefel A. Chi di bod yn diddorol i ddysgu. Fi byth di cwmpa mas gyda dosbarth lefel A, cyn lenni. Um, chi'n mynd fod yn holl o ffau mewn bywyd, oherwydd chi mor styfnu, chi mor opinionated, um, a chi eisiau gwneud pethau ffordd chi, felly fi'n gwybod chi'n mynd i bod yn iawn. Peth olaf fi isie yym sôn am oedd araith Ben ar y diwrnod olaf, Ben Pusey. Odd odd y diwrnod olaf yn yn anodd i bawb ond odd araith Ben yn y lolfa fi'n credu yn rhywbeth na'i cofio am byth. Yym testimony i Ben, yy testimony i'r ysgol ond hefyd testimony chi fel blwyddyn faint mor garedig ydych chi, faint mor cyfeillgar ydych chi yym ag odd yr awyrgylch yn y lolfa ar y diwrnod olaf 'na yn yn yn hyfryd ac yn sbesial iawn. Felly, pob hwyl i chi am y dyfodol, cadwch mewn cysylltiad, hoffwn i clywed fel, fel chi'n neud, ond on eto fi'n siŵr chi'n mynd i bod yn hollol, hollol llwyddiannus. Ta-ta! Helo, Blwyddyn Tair ar Ddeg. Hoffwn ddymuno pob lwc i chi yn eich dyfodol a diolch yn fawr iawn am eich amser chi yn ystod yr ysgol. Fi'n bod yn hel atgofion yn ystod yr amser fregus ma, nôl i Roslyn Park, i Rhyr Sevens i ennill y plat gyda chi, i taith Australia. Mae e wedi bod yn bleser i fod ar y taith gyda chi. Um, dim lot arall i ddweud, diolch yn fawr iawn, cadwch mewn cysylltiad a phob lwc. Helo, blwyddyn tair ar ddeg. Mae'r amser wedi dod i ffarwelu gyda chi yn anffodus. Dyma top tips gen i ar gyfer y dyfodol. Yn gyntaf, gwnewch yn siŵr eich bod chi yn cadw mewn cysylltiad gyda'ch gilydd. Mae ffrindiau ysgol yn ffrindiau am byth. Yn ail, peidiwch ag anghofio eich Gymraeg. Defnyddiwch hi tu allan i furiau Bro Edern. Mae yna lot fawr o gyfleoedd i ddisgyblion neu bobl sydd gyda mwy nag un iaith a mae'r Gymraeg yn fanteisiol iawn. Ac yn drydydd, gwnewch yn siŵr eich bod chi yn cymryd mantais o'r holl brofiadau sydd ar gael yno. Peidiwch â dweud na, ewch amdani, byddwch yn hyderus a credwch yn chi eich hunain. Pob hwyl i bob un ohonoch chi a cofiwch dewch yn ôl i ni'n gweld ni yn y dyfodol. Ok, hwyl am nawr! Mae'r blwyddyn tân ar ddeg, chi nawr wedi gyrraedd diwedd eich taith yma yn Bro Eden, a chi nawr yn symud mas i'r byd mawr, boed yn y lle gwaith, y coleg neu'r prifysgol. I rai fi wedi dysgu, mae wedi bod yn bleser mawr i fi. I bawb arall, rwy wedi mwynhau eich cwmni wrth siarad â chi yn ystod uh, amser cino a amser egwyl ar safle'r ysgol, a dymuno'r gore chi yn beth bynnag maes chi'n dilyn yn eich bywyd. Pob lwc Blwyddyn Tara Deg! Hwyl fawr. Helo bawb! Fi methu credu bo chi'n ein gadael ni. Fi mor drist, fi'n teimlo mor hen achos nathon ni gyrr- gychwyn yr un amser a nawr fi methu credu bo chi'n gadel. Yy wna i byth anghofio cwrdd â saith ha Frenhinw am y tro cynta, fi'n cofio gweld Rhymni gyda Miss James yn rhesi lan yn berffaith Faith a Elai a Mister Morris, hyd yn oed Taf gyda Mister Thomas yn rhesi lan yn dawel, a edrych draw a gweld y hyfryniaid gwyllt yma, meddwl, o na, fi sy'n gyfrifol amdanyn nhw. Ond ar ôl cwpl o wythnosau, falle misoedd, um, ni oedd y dosbarth gore yn y flwyddyn. Ni oedd yn ennill y steddfod, y Mabel Gampe, her Nadolig, her Ffair Haf ac yn y blaen. A er bod yna atgof parhaol ar bwrdd gwyn dy un, sorry Mr Pritchard, Mae 'na groeso mawr i chi ym Mro Edern a byddai'n gweld chi eisiau chi yn fawr iawn. Hwyl am y tro, tara! Y flwyddyn 30, pob lwc i chi gyd yn y dyfodol, be bynnag a ddaw. Cofiwch i fod yn hapus, ond yn bwysicach byth, mwynhewch.
Helo blwyddyn 30, gobeithiwch y bod chi gyd yn iawn. Wel, dyma'r ddiweddglo rhyfedd i'ch amser chi gyda ni ym Mro Edern. Yr amser fel bod i wedi hedfan ers y dyddie hynny pan i ni'n dod allan i'r cynradd, i ddysgu yym Almaeneg i chi yn y Berllan Deg ac yn Ysgol Bro Eirug yn y prynhawn. Dyddie da mae'n rhaid dweud a fi 'di mwynhau gweld ych taith chi drwy'r ysgol, y ffordd chi 'di datblygu i fod yn bobl ifanc hyfryd, cwrtais a dymunol a difyr iawn. Felly hoffwn i ddymuno'n dda iawn i chi wrth i chi yym ein gadel ni. Chi'n hedfan yn nyth nawr, gadael Bro Edern um, am y tro olaf. Peidiwch â bod yn ddierth, dewch nôl i'n gweld ni. A dwi'n cofio ar fy niwrnod olaf yn Llanhari pan o'n i'n ddisgybl ym mlwyddyn tair ar ddeg fel chi. Mrs Sayre y dirprwy yn gweud wrthyn ni bod math o bethau pwysig yn y gwasanaeth geithon ni ar y diwrnod ola. Ond y peth nath aros gyda fi nath i weud wrthyn ni be bynnag chi'n neud mewn bywyd, newch yn siŵr bod chi'n magu'ch plant yn Gymru. Felly dyna'r un neges i chi heddiw, cofiwch chi da chi, os ych chi'n aros yn yr ardal, gobeithio byddwch chi, nid job yr ysgol fydd dysgu Cymraeg i'ch plant chi, gobeithio bod nhw'n cyrraedd yr ysgol yn gallu siarad Cymraeg yn barod gan bod chi wedi gwneud hynna gyda nhw adref. Felly pob dymuniadau i chi, cadwch mewn cysylltiad, a wnawn ni weld chi cyn bo hir. Llongyfarchiadau blwyddyn tair ar ddeg am gyrraedd diwedd eich cyfnod yn Ysgol Bro Eden. Dymunaf y gorau i chi gyd, beth bynnag fydd y bennod nesaf yn eich bywyd. Cofiwch i fanteisio ar bob cyfle ac i gadw'n bositif hyd yn oed pan mae bywyd yn gallu bod yn heriol, a chofiwch eich Cymreictod. Pob lwc ar gyfer y dyfodol.
Hei shwmae guys. Mae'r dau flwyddyn diwethaf wedi bod yn diddorol iawn. Mae 'di bod yn profiad wych yn dod i nabod chi. Diolch yn fawr iawn am croesawu fi i'r Asgol. Diolch am gwrando ar y storis gwirion fi 'di rannu gyda chi. Yym, chi 'di rhoi gwên ar fy ngwyneb bron bob dydd. Fi 'di joio rhoi gwersi mwy na gwersi eraill, ond yy, ar y cyfan, fi wir wedi mwynhau dod i nabod chi a wedi joio fy amser. Mae nawr yn mynd i fod yn cyfnod diddorol iawn i chi. Mae neb yn gallu gweud wrthoch chi beth i disgwyl achos i chi yn mynd i fod yn cymryd camau mewn i byd hollol wahanol yn y misoedd nesaf. Dwi'n gwybod mae pawb yn barod amdano fe, fi'n gwybod bydd pawb yn neud yn wych. Mae angen i chi sicrhau bod chi'n aros yn ddiogel, bod chi'n cymryd mantes o bob cyfle, ond mwy na unrhyw beth arall, mae angen i chi sicrhau bod chi'n joio. Pob lwc am y dyfodol, na i gweld chi cyn hir. Wel, blwyddyn tair ar ddeg dyma ni. Mae eich amser chi gyda ni yma ym Mro Eden wedi dod i ben, ac am daith mae wedi bod, ac am ffordd o ddod â'r taith yma i ben gyda'r sefyllfa ni ynddi ar hyn o bryd. Ond dwi'n cofio nôl i'r cyntaf o Fedi 2014, eich diwrnod cyntaf chi ym mlwyddyn wyth, ac wrth i chi gerdded mewn i'r gwasanaeth ar y bwrw hwnnw, roedd ganddo chi wyneb newydd o'ch blaenau chi. Wyneb ifanc. wyneb golygus, wyneb ysbrydoledig, y wyneb yma, fi, eich pennaeth cynnydd newydd arnych chi ym mlwyddyn wyth. A dwi'n cofio'n arbennig o dda chi'n cerdded mewn i'r gwasanaeth ar y bwrw hwnnw. Doedd dim drefn arnych chi o gwbl. Oedd braidd neb ohonych chi'n cerdded mewn, oedd ambell un yn uh, redeg, sgrechian, sgwrsio, A wedyn, to top it off, er mwyn cael y cadeirydd, ydych chi'n llusgo nhw ar draws y llaw a gosod nhw mewn rhyw fath o resi, ac o'n i jyst yn cofio meddwl i fy hun, 'beth ar y ddaear ydw i'n neud yn dod i weithio fan hyn? Achos yn amlwg, hwnna oedd fy niwnod cynta' i ym Mro Eden hefyd. Ac fel chi'n mynd i ffeindio allan yn fuan, Mae dechrau unrhyw le newydd, swydd neu prifysgol neu beth bynnag yw y cam nesaf, yn gallu fod yn anodd. Ac yn dod mewn i fro Eden doedd ni ddim yn nabod dim un ohonoch chi a dim ond ambell aelod o staff oeddwn ni'n gwybod cyn cychwyn. Ac, wrth gwrs, rydyn ni ddim jyst yn pennaeth blwyddyn arnoch chi, ond ni'n pennaeth blwyddyn ar flwyddyn naw uwch pen i chi hefyd, a dwi'n meddwl ni gyd yn gallu cytuno roedd nhw'n llond llaw. Ac roeddech chi, ychydig bach fel y brawd neu chwaer ifanca, Gwylio nhw wneud y holl camgymeriadau, dysgu oddi wrthyn nhw, a chi'n edrych fel angylion bach i gymharu. Ond roedd y flwyddyn cyntaf yna'n anodd iawn i fi, blwyddyn tair ddeg, na i fod yn onest gyda chi, nes i really stryglo ar y degau. Ond un o'r pethau wnaeth wneud y flwyddyn hwnna cymaint yn well i fi oedd chi. Roeddech chi fel breath o fresh air. Rydych chi'n criw o bobl ifanc hollol unigryw. Fel grŵp flwyddyn, chi'n eitha ifa, uh, chi'n eitha fach o ran niferoedd, ond chi'n agos, chi'n becso am eich gilydd, chi'n gofalu am eich gilydd, a dydych chi ddim yn gweld hynna yn aml iawn mewn ysgolion. Ac roedd e'n fraint i fod yn pennaeth blwyddyn arnoch chi. Nes i fwynhau ein gwasanaethau, nes i fwynhau siarad gyda chi, fel unigolion neu fel grwpiau, a dwi'n cofio pob gwasanaeth yn ymbil arnoch chi, plîs peidiwch â dilyn y siampl y flwyddyn sydd uwch eich pen eich chi a wnaethoch chi byth. Ac yn amlwg, doedd ni ddim jyst yn pennaeth arnoch chi yn flwyddyn 8, ond yn blwyddyn 9, a jyst i sicrhau nes i dinistrio bywydau pob un ohonoch chi, des i nôl i fod yn pennaeth blwyddyn arnoch chi yn flwyddyn 11 hefyd. Aeth y rhan fwyaf o'r Trouble Makers yn eich blwyddyn chi gadael ar ddiwedd blwyddyn 11, ond wrth gwrs, naeth Sian, Caerwyn, Elis parhau gyda ni tan y diwedd. A fel dwi wedi deud, mae wedi bod yn fraint. I wylio chi'n tyfu o fod yn blant yn blwyddyn 8 i oedolion ifanc yn blwyddyn 11 ac nawr mewn i oedolion cyfrifol ish yn blwyddyn 13, mae wedi bod yn fraint. a dwi'n dymuno pob lwc i pob un ohonoch chi. Chi wastad wedi bod yn criw llwyddiannus ac mae llwyddiant yn mynd i ddilyn chi wrth i chi cymryd y camau nesaf. Ydy, weithiau mae bywyd yn gallu taflu rwystrau yn ein ffordd fel sydd wedi digwydd ar hyn o bryd. Ond cofiwch pwy ydych chi. Chi wastad yn mynd i fod yn rhan o deulu Bro Eden, ac os dych chi'n glynu wrth eich egwyddorion chi ac eich rhinweddau chi ac yn dyfalbarhau, fe wnewch chi gorchfygu unrhyw rwystyr. A dwi eisiau chi ddod nôl, cadwch mewn cyswllt, achos dwi'n edrych mlaen at glywed am eich llwyddiannau ac i ddathlu rein gyda chi. Felly edrychwch ar ôl eich gilydd, cadw eich pen, a phob lwc i chi gyd am y dyfodol.